Дусларым, менә Эльмира Гарәхәт ул мәхәббәтен кочаклашып, җырлашып, менә Рафаэльгә аңлатып җибәрде инде, име? Кемдер шагыйрь яза белгән кеше шагыйрь буларак инде шигырь аша бирәйме, аңлатып. Менә мин үзем әтәч-бәтәч сүз сөйләп йөрим дә әйтмәсәм дә булмады. Ничек аңлатып бетерергә дә белмим. Ә инде менә күрсәгез, биючеләргә карасагыз, биючеләр бию телендә аңлата беләләр шушы сөюне. Менә минем хәзер сезгә тәкъдимем шушындый, яныма бер өч пар чакырсам, табалырмын микән? Мәхәббәтне инде аны төрле телдә аңлатып була. Шулай бит, шигырь телендә аңлатып була, җыр телендә аңлатып була. Менә безнең матур ике парыбыз бар бит. Хәзер тук ашыкма әле, абау, на шатырда сиптем. Бию телендә игътибар иткәнегез бармы сезнең? Менә бәйрәмнәрдә биибез бит. Татарча бию булсын ди, ул марича булсын ди, нинди генә э, милләт биюе булмасын, үзенә бер төрле ут чәчеп тора мәхәббәт хисе. Шулай бит. Һиндстанны караганыгыз бармы сезнең Хинди киноларын? Джимми, Джимми, ачу, ачу. Ә инде э, мисал өчен э, тагын нинди грузиннарны, лезгиннарны, хасса, хасса, ах, безнекеләр басса дигәнне. Шулай бит. Димәк, хәзер инде менә сез э, килегез әле, исемегез ничек? Резида. Резидушка и Фәрит. Фәрит, яхшы.
Менә җитәклә, я- не- знай, узнаешь, подожди, башта Любовь объяснять әйтсен әле. Бу парны сез ничек күз алдына китерә? Татарча булсынмы бу? Лезгиннар булсынмы болар? Утмуртлар булсынмы болар? Кем булсыннар? Индийский диләр. Әю Фәрит әйтә, юк, аның күзем үтәктә уже Джимми менеп төшкән монда. Димәк, без боларны хәзер киендереп куябыз. Ижаудан килгән халык. Ижаудан утмуртлар. Ижаудан килгән уртмуртлар була болар. Хәзер гади генә итеп менә шулай итеп тотабыз да киенеп куябыз кызкаем. Аның бер авырлыгы да юк. Һәм инде Бик матур утмурт киенә. Мәле, Фәритеңне киендер әле. Кигер менә шы сары эшләпән тәнне. Мә кигер менә шы анарга бу, анарга. Резида татар кызы. Да-да-да ди. Татарлар да-да дип сөйләп. Монсын менә шулай Бәйләп куй менә шулай итеп. Ну, завяжи нормально. Бәйләп куй менә шу. Эй, моңа ни урысча. Удмурт бит инде. Күрегез, нинди матур пар булды. Шулай бит. Инде хәзер, дусларым, Резидә, мәхәббәтне биюдән ничек әйтәбез бит? Апа, менә шулай итеп ачылып китә бит инде, шулай бит биюдә. Тыпырдап китә. Ә бусы инде аның артыннан өшеп-өшеп чаба инде. Ләкин менә Мәхәббәтнең бит аның бер җире бар, аның бар өченче дигән хыянәт куркынычы. Һәм һәр бер мәхәббәттә шушы хыянәт ирәтмичек калмый инде. Боларны да менә шулай бусы э, Маша бит инде, бусы Ваня. Бик каты биеп, биеп уйнаклап болында мәхәббәт аңлатышы биргәндә, куак астыннан бер Коля карап тора икән. Шушлар кызып-кызып мәхәббәт аңланып торганда безнең өйдә Ваня нык кайнар канлы, җыгыла-җыгыла аңлата, сикерә. Аңладыңмы дим син, име? Мин сине яратам дигән. Ты пляшешь, что делаешь? Шарт ата! Тегеннән. Коля. Шарт аткач, әлбәттә, ул барып эләгә инде Ваняга. Арткач нишли инде Ваня? Нишлисең? Мимо үтеп китә ди. Бу бессмертный бу, моны бүли алмый. Юк, монда мимо үтеп китми. Шарт итә дә эләгә йөрәгенә һәм шул вакытта Ваня җә шартлап ава да үлеп китә. Я инде ансын карыйбыз, ансы моның фантазиясендә инде җегетләр. Хәзер 1 2 3

Кава! Ну, кара, үлде бит, кая, а мне что делать, ди. Кая, блин, үлде бит, ирең үлде бит. Үл, туктатыңна, сүрәп тә торгызды. Менә монсы инде мәхәббәтнең кайнарлыгын күрсәтә. Китә бию дальшега. Хаппа! Сезнең алкышлар, рәхмәт. Баш иябез бит инде. Димәк, Сөбханалла, менә шушындый бусы Ижаудан килгән кунакларыбызның мәхәббәте булды. Ә менә инде хәзер бу кунакларыбызны каян дип уйлыйк микән? Килегез әле мондарак. Якыннан танышыйк әле Казан кызы. Гүлнара.
Һәм инде?
Айдар.
Айдар белән Гүлнара, болар урыслашып беткәннәр. Боларны татарча өйрәтәсе бар. Татарча бии итеп карыйбызмы?

Куаклар арасында Исмәгыйль йөри. Исмәгыйль шуннан карап тора тора да. Шарт! Дидеп. Ау инде. Үлсәң үл дә инде. Үл инде. Ныгытып үл. И! Ах, иде. Өстенә Пулисы бармы, пулисы? Торамысың, торгызып карада. Тора бит, нигә тормасын, ди хатын-кыз кулында тормаган ират булмас әйтәләр.

Дүртәүләп килегез әле. Хөрмәтле кунаклар, менә шулай әйткәнемчә, шагыйрь шигырь белән аңлатса, җырчы җырлап бирсә, ә безнең кунакларыбыз бүген бию телендә мәхәббәтне аңлатты. Бүген кайткач сез дә биеп карагыз, кызлар. Файдасы тия ди, Гөлнара шулай ди әнә. Шуңа бит аның Айдары күрәсезме нинди стройный. Гел биетеп тора ул аны чөнки. Хәзер инде сезнең алкышлаулар буенча без Урыннарны белгерик, беренче пар кем булыр да, икенче пар кем булыр. Миңа калса дуслык җиңәрлек инде. Шулай да әйдәгез әле сезнең алкышлар Ижаудан килгән безнең ватяклар, утмуртлар Ваня белән Маша.

Бик тә күркәм. Сез гаилә буларак икене бирәм инде һәрбер кешегә. Һәм инде әлбәттә, дусларым, сезнең сезнең рөхсәт белән Раз татар биюенә шул кадәр бирелеп китеп, инде өстенә атланып хәлләрен белә-белә-белә ирен аякка бастырган икән, Гөлнара белә Айдарга аерым тагын бер бүләк бирәсем килә. Суперприз атып миры дип әйтәбез. Әче, әче, әче, әче. Болар куна кала монда хәзер. Торабыз. Ничә ел? 27 ел бергә.
Субханалла солы күмәче. Мені бит бөтенләй калдырасыз сез. Банкрот ясыйсыз бит. Инде Резидә Фәрит сезгә менә икегезгә берне бирәм дә переписывать итәрсез берегезгә бер. Хатыны ишетмәсен. Сезнең алкышлар. Яулыкны бир, Айдар. Үзегезгә зур рәхмәт. Болар кайтмый, монда куна калалар болар хәзер. Чишенеп. Җылы икән, рәхәт икән шулай бит. Зур рәхмәт үзегезгә. Хөрмәтле Кунаклар, һәрберегезгә дә зур рәхмәт, алкышларыгыз өчен дә, әлбәттә. Менә шундый, әйткәнемчә, халык күңеле киң бит ул, иркен бит ул. Ул бит бәйрәмгә диеп ясалган, табигать буенча, Ходай Тәгалә боеруы буенча. Халык, Әлдермештән Әлмәндәрне күптән түгел кабаттан карадым да. Җырлап яшәсәң дөнья тәмлерәк бит, шулай бит? Шаярып яшәсәң, дөнья кызыграк бит. Шуңа күрә аның бәйрәмнәренә дә бит һәрвакыт без җыр белән, тәм белән килеп керәбез. Тиздән бит безнең егетләр бәйрәме. Бүген ничәсе әле? Хәтерлиләр кызлар, карагыз әле. Әле бүләкләр алдыгызмы соң? Мине кәйтә, миңа бүләк алма, тагы нос ки инде. Соңнан үзең я шубу сорыйсың, я телефон сорыйсың ди. Шуңа күрә ничек кенә булмасын, егетләр носки бәйрәме дип Әйтеп булмый, әлбәттә. Безнең илебезне саклаучылар ир егетләребез бәйрәме якындашып килә. Егетләр без сезне бик хөрмәтлибез, бик яратабыз. Исән сау яшәгез әле. Нык булыгыз әле. Иррак булганда татар хатыны шанып яши ул. Кызлар безнең алкышлар егетләребез хөрмәтенә. Һәм инде әлбәттә, февраль аның бик тизенә узып китә дә, менә инде Аллаһы боерса, язның матур әниләр бәйрәме дә килеп җитә. Кояш, кояш, Мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим мин, әнием, сиңа. Шулай бит? Ә хатын-кыз инде без үзенчәлекле халык. Без бер-беребезне бервакытта да үпкәләтмибез дә, ләкин шулай ук эчтә тотабыз инде шунда бер кытыр-кытыр-кытыр-кытыр мәкер үзенә күрә. Ике хатын-кыз очрашалар икән, берсе икенчесенә, "Ой, ахирәт, кара әле! Бигрәк сибергәнсең, слушай!" Ди икән. Кит инде, мин мени симергән, син менә мине ике атна элек күрсәң, ем, менә симергән, ем, ахирәт, билләһи, синең чаклы барыем. Дип әйтте, ди. Дип әйтте, ди, ахирәт. Шуңа күрә әйтәм, хатын-кыз инде безнең һәр кебезнең эчендә бер төрле үзенә үзенчәлекле тормыш яши. Ләкин ничек кенә булмасын, хатын-кыз күңеле ул мәхәббәткә лаек, мәхәббәткә чисталык белән, моң белән бара. Шуның телем